Үтүө күнүнэн оҕолор! Ыам ыйын он бэһис күнэ аан дойдуга дьиэ кэргэн күнэ. Иитиллээччилэрбитин, төрөппүттэрбитин, эбээлэрбитин, эһээлэрбитин бука баргытын дьиэ кэргэн күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибит! Дьиэ кэргэн диэн тугуй? Дьиэ кэргэн дьолуйата, Саамай судургу эппиэтэ «Аҕаа, ийээ, оҕолоор» диэн буолар. Ол эрэн, дьиэ кэргэн диэн киһи ахсаана буолбатах. Дьиэ кэргэн диэн сыһыанынан холбоһо сылдьар дьоннор. Сыһыан дьиэ кэргэни үөскэтэр. Биһиги бары дьиэ кэргэннээхпит, дьиэлээхпит, биһигини таптыыллар, өйдүүллэр, күүтэллэр, кэтэһэллэр. Дьиэ кэргэҥҥэ биһиги таптыырга, эппиэтинэскэ, көрүүгэ-харайыыга, убаастааһыҥҥа үөрэнэбит. Оҕолор билигин мин эһиэхэ таабырын таайтарыам. Күнүһүн үлэлээх, киэһээтин түбүктээх. Ол кимий? Сөпкө таайдыгыт, ийэ. Сүгэлээх, эрбиилээх, күрдьэхтээх ким ыарахан үлэни толорор? Саамай сөп аҕа. Илиитэ чэрдээх, маҥан бытыктаах уонна баттахтаах, сылаастык сыллаан ылар Ким баарый биһиэхэ? Олус сэргэттигит? Эһэ. Ийэттэн ураты өссө биһигини ким таптыырый? Бэрэски буһарар, алаадьы астыыр. Кимий? Маладьыастар, эбээм. дьиэ кэргэн туһунан айбыт тэттик хоһооннорбун ааҕан иһитиннэриэм. Аҕам Аҕам үөрэр, астынар, миигин көтөҕөр, улааппыппын сөҕөр, улахан киһилии кэпсэтэр. Ийэ Мин ийэм кэрэ, сырдык мичээрдээх, сып-сымнаҕас илиилээх, үтүө санаалаах. Эбээ, эбээ элбэх түбүктээх, бүппэт үгүс үлэлээх, кэрэ намыын ырыалаах, эмиэ даҕаны кэпсээннээх. Эһээ, аҕам аҕата эһээм, эһээм олус үлэһит, сайынын от оттуур, кыһынын мас мастыыр. Кыыс оҕо, ийэбэр көмөлөһөбүн, балтыбын көрсөбүн, дьиэбин хомуйабын, кыыс оҕо дэтэбин. Уол оҕо, аҕабыттан, эһээбиттэн барыга үөрэниэм, уол оҕо эр бэрдэ дэтиэҕим сотору. Эдьиий, миигиннээҕэр улахан, эдьиий киһи аатырар, барыга үөрэтэр, балтытын кыра киһитин. Убай Быраат уолтан улахан, убай киһи аатырар, кыра киһи буоламмын көмөлөһөр куруутун Бу тарбааҕым мин эһэм, бу тарбааҕым мин эбэм, бу тарбааҕым мин аҕам, бу тарбааҕым мин

Оҕолор дьиэ кэргэммитигэр баар дьоннору нууччалыы тылынан саҥаран иһитиннэриэм. Эһиги миигин үтүктээриэн. Ийэ, мама, аҕа, папа, эбээ, бабушка эһэ дедушка эдьи старшая сестра балыс младшая сестра убай старший брат бырат младший брат онтон уу сахалыы ини бии диэн убайдыы бырааттыылара этэллэр ини убай би быраат Мин биһиги оонньуохпут, оонньуубут аата сандалы маанылаах остуона диэн. Оонньуохпут итиннэ аан бастан кыратын тыыныга дьарыктаныахпыт, муннубутунан салганы күүскэ эҕэрийэбит, ол бириэмэҕэ испит баҕа курдук үллэн хаалыахтаах, онтон салгыммытын аҕайахпытынан таһаарарбытыгар испит төттөрү кыччаан хаалыахтаах. таах Айлаана илиигин искэр уур эрэ уонна көрдөрөр. Чэ эрэ. Биир. Iki. Үс. Молодец. Аны билигин сокпут трубкатын сок иһэр трубкабыталабыт. Уонна сонданы маанылаах остуолбутугар иһиттербитин ылан уурабыт.

Галина Хабыгынари Яхканан таһаар Бүттэ да? Сандалы маанылаах остуолбут бэлэм буолла. Билигин биһиги